i a ṭha taktak khi hitihin zeizongte tlamtling tein hika hin hmunhma te zongah hika hin hi khua zong hika hin inn tam iate zong nih an hngah peng ko rih i nihin ni tiangah hin tihin hi tikhur te hi hawi hlan bik tlakmi tikhur a si tikah leitak e tiah min an buah an fak an sak i hika te ah a chuahtak kho lomi minung zong atu hi sawmthum in sawmmi hrawng nih an hngah peng ko rih hi hihi zeitik hmanh ah hihi kan chuahtak bal la lo tiah leitak khuatlaknak a hmasa bik a pakhatnak a si tikah khan chuahtak awk kan ṭha lo tiah hika hin a hngakmi Tlawmpal cu an um kawl rih hi. Siahcun ramchung ramleng ummi ka te ka fa ka tu ka fa nan zapi cungah lunglawmhnak ka ngei. Hika hin nan pa bik ka simi Pu Thang Hu hika hin kan pu le Lai bil a kan thlahtu sakhawng kan thlahtu Lai bil le kan pu bik a simi Hluanceu chung Sai Thang nih hi khua an rak tlaknak khi atu keimah an fa khi chan tampi chan hleingah chan hleiruk hnuah keimah Pu Thang Hu nih Kan pu le cawlcanghnak hmun le hma te zong hitihin Pathian nih lam a ka hruai i Siapaang lai tukhum hna a ka hmuhtermi cung zongah kan Pathian ka thangṭhat. Zeikhom hmanh sual kan pe kan fa, kan pu kan fale zong nih hi Siapaang lai hi Leitak khua i Siapaang lai an rak tlaknak hmasa bik hi kan thawhkehnak hmun a si ti kha ramchung ramleng ummi nih kan theih khawhnak ding le nan theih khawhnak ding cio zongah hika hen bi dio tein Pathian nih lama ka hruai i hika hmun te ahhin hi kan pu le kan pa nih ti an rak hmanmi le tikhur i an rak sermi hmun le hma te hna zong Tihin Pathian lamhruainak in nihin ni caan ah lunglawm tein ka hmuhmi cung zongah kai lawmmi hmailei zongah hihi sakhawng kan tuan bia ah siseh cun hika hin hlanceu chungpa saithang he kan pu laipil a kan thlahtu an rak cawlcanghnak le zophei tlang vialte nih Hika hmun in khua an rak tlaknak hmunhma te hna zong lunglawm tein Pathian thawng ka hung hmuhmi cung zongah kai lawm i Pathian an min thiang ka thangṭhat fawn. Cucaah cun hmailei zongah hihi ahohmanh zong nih phillo tein sakhawng ram chung ram le ummi vialte zong nih kan philh awk a si lo. kan pu kan pa nih khua an rak tlak hmasa mi le an ti khurte zong he kan philh awk a si hrimhrim lo mailei zongah hihi kan i cinken mi eh, si selaw mailei zongah hi ka hmun te hi kan chuahkehnak hmun a si ti kha te chin papa tiang in nan te chin papa tiang zong in nan chim chimna hi mailei zongah hihi kan tuanbia a kan pial tak a kan ṭialtertu hmasa bik khua a si ti kha ka chim duh. Hihi Saithang le Pu Saithang Hlawn Ceu chung pa le kan Pu Lai Bil hi sunthla in mangkheng an tlak i mangkheng in hika Leitak khua ah khuabawi ṭuan ding le Rophei tlang vialte khuachia rereltu dingin kan Pu Lai Bil hi Pu Sai Thang nih a rak van i ṭhitmi a si i hika hin Rophei tlang vialte anmah pahnih nih an rak tawlrelnak hmun le hma te a si. Kai lawm tuk vale zongah hi bantuk te hin kan philh lo awkah Sai Thang hrinsawng le Lai Bil hrinsawr vialte sakhawng le Cuancel chung nih kan philh hrimhrim awk a si lo ti kha atu ahhin ramchung ramleng theih awkin bia ka chimnak le hmaan ka van i thlakpimi nak si kan pu kan pa nih hi siapaang lai tikhur te hi an rak dinh ei hmasa bikmi khua le ram a si ti kha kan philh awk a si lo ti kha nan sinah bia Pathian thawngin bia ka van chim khawhmi si kai lawm tuk. Leitak siapaang lai te khawt tuan bia si a hmailei ah kan te kan fa kan tu kan fa le vialte zong nih lai dil le Kan pu sakhawh kan thlahtu Laibin le Hlawn-ceu a simi Pu Sai Thang i an rak ṭialmi tuanbia hika hin lungphun tein tihin Leitak Siapaang Lai tikhuak tuanbia an ṭialmi lungpher a si, lungphun a si. Edit thongkhat la zali. Ha mi hi lungphun hi leitak an tlak lio ahhin thongkhat kum thongkhat le zali kumin an rak tlak i atu khai van tuak te ka cun atu leitak hi kum Zaruk hrawng khua a hlun taktakmi khua a si i hi lung catialmi hi Leitak khuatlaknak in kum zaruk a tling i lung an phunmi a si i cu caan hmailei ah kan te kan fate Chin fapar sakhawng kan chungkhat a simi vialte le Leitak Khuabawi hlun a rak ṭuanmi Pu Sai Thang le kan pu Laibil i khua an rak saknak hmun a si caah hika hin Zophei vialte hi Leitak in Zophei khua vialte hi rak tlakmi a si. Atu ah keimah Santlailo Bik

Saithang cawlcanghnak hmun le hma, khuachia rawlrel an relnak le ram an rak uknak, Zopheitlang vialte an rak tawlrelnak hna hmun kha keimah nih Pathian nih lam ah ka hruai i dam le lawm tein na thaizing caan zongah lunglawm tein hi siapang lai tikhur kongah siseh, hika hin leitak tuanbia kongah siseh, Chimnak caanṭha ka neihmi cung zongah Bawipa ka thangṭhat i hmailei zongah hi bantuk tein kan techin kan fapa zong nih hihi kan chuahkehnak hmun le hma a si ti kha kan nan philh lo hrimhrim awkah bia kan cah duhmi a si kai lawm tuk. Angela, Nunu, Amen te. Atu mong her a lawi pui a ko lai ti ka chalan ti ar do paw na paw paw he bung chan cang te ko kho kho la ban lai cha a tui na bari nga sala ni he te zo um baka na pawa kai chen tu so ko tang ka tu zon lai hi ra loi pui a ka khola ka ram na theka tu mong he him hin lai hi na paw kheng a veven na chun zon lai ta

Khengkun cu a haci cu sawngka tu nih ten zong nunu cia a khem heng ve mi. Ve min lai le ve hmul lai he ka ci tu rawn lai te tu nih tin lo hi him hin lai hi a khuk thlang ka him ho lai te un teng khe cu a chen them la cang ka na paw na paw zong ah a chem a chan tama te hi a thleng ka va hmu ti lai hi a len cia paw chen Dawhkanah Leitak an ti lakmar ti dil a si. Pathian nih lam a ka hruai le hi Leitak kan pupa chuahkenak ti le ram a si. Pathian nih lam hruainak thawngin hipa hin an ti lakmi hla zong tihin Pathian nih damnak a ka pekmi thawngin ka mit hrimhrim in ka van hmuh khawhmi zong hi Pathian an in ka thangṭhat ko. Sunparle nunnak vialte kan Bawipa Jesuh Khrih nih co dih ko seh kai lawm tuk he kai lawm tuk ram chung ram leng ummi tete ka fa ka tu ka fa le vialte zong nih leitak hrinsawn kan sinak he leitak in a rami kan sinak he zeitik chan hmanh ah philh awk a ṭha lo. Cu caan kan Pathian tu nih Zeitikhmanh ah kan chiahtak hrimhrim hlah seh, Pathian thawngin tonnak Leitak sawmawh hnuhnuai le pu le fa vialte he hna zong tonnak caan ṭha a ṭha ngak ṭha deuh hmanh in kan serpiak ṭhan ko seh. Kan Pathian min ka thangṭhat kai lawm cu kai lawm tuk. Bawipa thawngin damnak Pathian nih a ka pek i hika hmun le hma te ah Leitak khua le ram

a chim paw ti, a sa paw ti le a tuo paw ti lai ta a toi dawm bak a na haka ba chual lu lu lai ta a zo ba ha pun tlang a cang a khuam in cha na ka bun to ro tu ya a soi pi ka te dor hen ka chu kun to chin ta ka in tan ti lai ta a toi do ka ek a chuan ala ke na hi ti hai ti hi

Lungraloi ah kakhual a karah kaa zet he kaw ti ta. Mah paw hmin ti lai hi Pathian paw tah a zoh caah ta naa paw cah. A tlin na ni can ca ka a lui a kaw ca ka ama ca Pathian ka a te a do ca kama ca a tu ni ten Pathian paw ta an loi na chung an na pi ka lui pa lai ta a te a dong ka te ka do ti te lun roi ah ma du no ri a che loi po Tu le sau, pi le pu an rak lawi ti ah kaa khua le kaa ral zaphek a ca ti, mah cu a ti ka pi. Pataka lai chen na paw le padu nu paw he tu ni ten api a lai lan chan loi a a u noi le a pu le a thlem in to loi hi e ko ti nge ta ka tu rum an zong se se fam ne ta ma ke ke chen na ni un loi na na ti a a thlem min ti lai ta ba toi ka ca ti